Ариадна Борисова чочунаа, таһырдьа эмиэ хаар түһэн намылыйан эрэр. Түннүгүнэн көрдөххө, кырдьык аан нуктаабыт кирилиэһин кууспутунан үллэн сытар үрүҥ эһэни санатар. Мин тиэргэҥҥэ тахсабын. Бу дьикти көстүү, түһэ турар хаар улам бытааран, миэхэ оруобуна бэйэм саҕа миэстэ биэрэр. Кини ис айылҕатыгар өтөн киирэр быраабы бэлэхтиир курдук. Мин тохто турар кумах чаһыы алларааҥҥы иһитигэр тураммын, тута сатыыр хаарым кыырпахтара, тоҥмут ууга кубулуйбут бириэмэ туоһулара буолалларын ис сүрэхпиттэн итэҕэйэн кэлэбин. Ытаабыт сириттэн сиблигин аҕай араарыллыбыттыы ибис-инчэҕэй тугу да тутан хаалбатах ытыспын итэҕэйиэхпин баҕарбаппын айан суола халыҥ тыынан саба үүммүт уһун субурҕа мырааннар ыккардыларыгар киирэн олор күөх унаар саҕахха биир сымнаҕас сурааһын буола холбоһуохтарыгар диэри сыыйыллан бара турар элбэх массыына көлүөһэтэ тэпсэн кэбиспит күлүмнэс балаһата утары сүүрэриттэн киһи хараҕа бааллан санаахар бу суол хаһан бүтүө суох курдук Кабина түннүгүнэн көрүөхтэн кэрэ айылҕа көстүүлэрэ элиҥнээн ааһаллар. Суох хас өҕүлүннэҕин аайы ким да хаһан да өссө уруһуйдуу илик саҥаттан саҥа хартыыната арыллан иһэр. Ыраахха диэри сиҥнэн сытар хаппыт мастар сэрэлии үүммүт дьалыгырас хатыҥнарынан солбуллан ылаллар, биир дэхси кэсигирээн испит Тэҥкэ тыа быыһынан күн чаҕылыччы тыкпыт харалдьыктара харааран көстөллөр Итини барытын абылаппыттыы анаара иһэн дьууруй «Тохтоо, кэрэ түгэн!» диэн хаһыытаан ылыан баҕарталыыр. Аттыгар уруулун эрийэн Олорор суоппарга хараҕын симириктээн быһыччы көрө-көрө, мотуор биир күдьүс тыаһыгар сөп түбэһиннэрэн, ханнык эрэ матыыбы иһиирэн дэгэрэҥнэтэр. Оол, онно мыраан уҥуор кулун тутар тибиитигэр типтэрбит быык айкаан дэриэбинэҕэ, тайҕа быыһыгар, кинилэри туох эрэ сөҕүмэр дьикти күүтэриттэн, саас кэлбититтэн эппэйэ үөрэн, Дьууруй эмиэ иһигэр ыллаһа иһэр Көрсүһүү иннигэр кыратык долгуйан буолан, өйүгэр Ноесус кэриэтэ олорон хаалбыт бэрэссэдээтэл суругун хат-хат эргитэ саныыр Ытыктабыллаах хаһыат эрэдээксийэтэ дорообо! Бастатан туран, эһиги эрэдээксийэҕит дьахталларын бука барыларын Норуоттар икки ардыларынааҕы бырааһынньыгынан кулун тутар аҕыс күнүнэн эҕэрдэлиибин! Иккиһинэн, биһиги холхуоспут хомуньуус баартыйа сүүрбэ иккис эйиэһин уонна науканы кытта биир тэҥҥэ хардыылаан иһэрин иһитиннэриэхпитин баҕарабын. Былааммыт кэмин иннинэ толорон, толорор санаалаахпытын мин урут эһиэхэ суруйан турабын. Бу соторутааҕыта Биһиги дэриэбинэҕэ науканы интэриэһиргэтиэн сөптөөх дьикти түбэлтэ буола сырытта. Бэрт элбэх киһи тайҕаҕа чучунааны, ойуур киһитин дьон-сэргэтинник ааттыыр, көрбүт. Эмиэ Гималайга курдук биһиги ити харамайы хаар киһитэ диэн ааттыыбыт. Биһиэхэ улаханнык маарынныыр гынан баран үп-үрүҥ уонна барыта тирии таҥастаах дииллэр. Дьону отой чугаһаппат, сонно куотан хаалар үһү. Ытыктабыллаах эрэдээксийэ эһиги биһиэхэ кэрэспэндиэҥҥитин ыыттаргыт, бэйэҕит киһигит кэлэн кырдьыгы, ойуур киһитин илэ хараҕынан көрөн, олохпут научнай чахчытын хаһыат нөҥүө сырдатыа этэ. Мин бэйэм эмиэ наука уонна тиэхиньикэ ситиһиилэриттэн хаалсыбаппын. Итинник ааттаах сурунаалга суруттарабын. Эһиги үлэһиккитигэр бары туох да олус кэтэһэбит. Онон көрдөһүүбүтүн бука диэн аккаастаабаккыт эбитэ буоллар. Киниэхэ аккаастаабатахтара. Эрэдээктэр улаханнык итэҕэйбэтэҕэ гынан баран, киһи ыытарга сөбүлэммитэ. Онон билигин дьууруй ол биллибэт эриэккэс дьиктини көрөр соруктаах бу айаннаан иһэр чучунаа, хаар киһи. Дьэ улахан айдаан тахсар. Арай тутан ыллыбыт. Уол сүрэҕэ минньигэстик өрөмөҕөн ылла, албан аатырыы, бүтүн аан дойду үрдүнэн хаһыаппыт аар саарга аатырда диэххэ сөп. Онно оттон итиннэ бэйэтит нэн кыттыбыт киһи үөрүүлээх санаатыгар буолан суол уһунун билбэккэ да хаалла, газ массыына Сэбиэт дьиэтин аттыгар курус гынна. Бэрэссэдээтэл саар төгүл уҥуохтаах үөрэн мэчилийбит эдэрчи киһи дьиэ ааныгар тахсан кэтэспитэ ырааппыт. Кирилиэстэн мээчик курдук тэйэккэлээн түһэн, уҥа илиитин суруналыыска уунна, хаҥаһынан суоппар саннын хайҕаабыттыы таптайбахтаан ылла. «Револи Саввич» диэммин, бэйэтигэр олус барсар куруһууна илигирээн эрэрин санатара былдьыры саҥалаах киһи эбит. Кэлбиккитигэр үөрдүбүт. Боппуруоспутун сарсын уопсан мунньахха туруорабыт. Дьэ, улахан арыйыы буолбат дуо? Бэрэссэдээтэл ыалдьыты дьиэтигэр ыҥырда, сарсыардаттан аһыы илик дьууруй эркиҥҥэ кэчигирэччи ыйаммыт хаартыскалары көрө туран кистээн астаах остуолу кыҥастаһар, дириҥ фаяз тэриэлкэҕэ көмүстүйэ ыһаарыламмыт собо кырыы-кырыытынан өрөһөлөммүт Лаахтаах миискэҕэ тобус-толору сугуннаах күөрчэх көҕөрөр, тыа натюрмортун астык көстүүтүн ситэрэн, кыһыллыбыт тоҥ таба быарын кытархайдыҥы саһархай өҥө туналыйар. Хап-харанан көрбүт, мичиҥнэс хаһаайка биир ким остуолун тула түбүгүрэр, Алаадьылаах хобордооҕу аҕалан уурар, биллэ-биллибэттик ибигирээн ылар, халадьыыһы ойутан таһаарар. Эреволис Саввич тугу эрэ сибис гынан хамаандалаатын кытта сэргэстэһэ хоско оҥкучах ааны либиргээн ылла, сотору астаах тарелкалар быыстарыгар бытыылкалаах кыһыл отон ностуойката тэтэрдэ. Дьууруй сөҕүөн иһин, хаһаайка кыратык да симиттэн көрбөккө, Бытыылкаҕа тииһинэн түһэн кытаанах полиэтилен бүөтүн, хаһаайыстыба биир саамай наадалаах малын бэрт кэбэҕэстик туура тардан ылла. Бэрэссэдээтэл өр оттуллан ип-итиинэн суоһуу турар оһоххо минньигэстиҥи курас утахтан ыһан уотун иччитин аһатта, билсиһиинэн диэн хаста да охсуһуннардылар. Сэргэх хаһаайка кэтэһэн олорон дьууруй тарелкатын толорон биэрэн иһэр. Онон уол бэрт сотору ыга тутан хаалла. Хаһаайын баҕалаах тиэмэтин кэпсэтиэн баҕарара сирэйигэр олох сурулла сылдьар. Аатыгар эрэ ону-маны туоһаласпыта буолаат, дьэ кэмниэ-кэмнэҕэс саҕалыырга быһаарынна. Мин эһиэхэ били хаар киһи туһунан суруйбутум дии. Дьиҥэр, бэйэм көрбөтөҕүм гынан баран, ити манна Сэмиэнэп диэн тырахтарыыс баар ээ. Дьэ, ол киһи олох андаҕайар доҕор, көрбүтүм диэн. Отой чугастан көрбүт курдук. Уонна ол күн улахан итиригэ суох үһү. Тыаҕа баанньык маһын киллэрэ сылдьыбыт. Хаһан онтун чөмөхтөөн торуоһунан холбонуор диэри күнэ киэһэрэн хаалбыт. Арай хоҥнон иһэн көрдөхпүнэ диир, хантан да кэлбитэ биллибэт, Суолбар киһи баар буола түстэ, сирэйдиин, баттахтыын муус маҥан. Туох эрэ тирии таҥастаах курдук «Дьэ, доҕоор!» уонна үчүгэй аҕайдык кыыллыыр дьыгынаан тоҕо барбат дуо? Тырахтарыы суолуйан, саралаабытынан уруулун эрийдэрий буолбут, хата бөлөрүүһүн түҥнэрбэтэҕэр быһыыба. Ол кэнниттэн, доҕор, киһиҥ бүтүн биир нэдиэлэ испэтэх ээ. Суолга маҕан дьон илэчийбит буоллахтарына чахчы биэдэй гречкэлээбиппин дии санаабыт. Оттон мин төһөтүн да иһин компетентнай буоллаҕым. Бэрэссэдээтэл уустук тылы бэрт имигэстик кыбытан ылла. Онон итиитинэ миэрэ ыла оҕустум, мантан дьонтон ыйыталастым хайаатым Онтум кырдьык даҕаны элбэх киһи чучунааны көрбүт эбит. Револий Саввич долбууртан туоһулар көрдөрүүлэрэ диэн олус кыһамньылаахтык суруллубут паапканы ылла. Маны аах эрэ. Мин санаабар чучунаа сыппыт сирэ наукаҕа улахан кэрэхсэбиллээх буолуон сөп. Үкчү отуу курдук быһыылаах эбитэ. Дьикти суол иис ол диэки элбэх дииллэр. Сыгынньах атах суола дуо? «Эс, доҕор», – бэрэссэдээтэл соһуйда, – «хайдах кыһын хаарга тахсыгынньах сылдьыаҕай?» «Кыыл эрэ оннук сылдьар буоллаҕа дии, онтон мантан киһи ээ» Суола этэрбэс суолун курдук. Биһиэхэ итинниги кэппэт буолбуттара ыраатта. Сельпоҕа хаатыҥка толору Дьуури куһаҕаннык утуйда Быһыта орута түһээтэҕинэ арай кимнээх эрэ Револи Саввич лоппоҕор сүүһүгэр лаабыр венок кэтирдибиттэр Бэрэссэдээтэл үөрбүт сирэйэ тоҕо эрэ бүтүнүү мап-маҥан, түү буолбут Онтон көрбүтэ доҕоор, киһитэ дьиҥнээх чучунаа эбит Үкчү били Дьуури устудьуоннар уопсайдарыгар олорон илдьирийэр диэри аахпыт кинигэтигэр баар Франкенштейн дьикти күтүрүн курдук Чучунаа бэрэссэдээтэл дьууруйу бэрт өр эккирэттэ, уол атаҕа олох баата курдук кыайан сир өппөт. Онтон өр-өтөр буолбата, били баҕайыта ситэ баттаан ылла да сытыы тыҥырахтаах баппаҕайынан саннын таарыйда уонна: Дьахтар намыын куолаһа «Бырастыы гын!» диэн унаарытта. Турар кэмин буолла, аһылык бэлэм. Мунньах буолуон чаас иннинэ быык аайы кулууп иһэ лык курдук киһинэн туолла. Оҕонньоттор тула ыйаммыт табах буортутун туһунан дьэргэйбит суруктаах балакааттарга ончу кыһаммакка хамсаларын күөх бороотун унаардаллар. Инники эрээттэртэн кыра оҕолор ытаан ньырылаһар, эмиэ да күлсэн бычыгыраһар саҥалара иһиллэр Бэрэссэдээтэл харандааһынан графина тоҥсуйда дорҕоонноохтук сөтөллөн ылла. «Табаарыстар, биһиги бүгүҥҥү мунньахха туох да олус улахан научнай суолталаах боппуруоһу быһаарсыахтаахпыт. Ол туһуттан биһиэхэ өрөспүүбүлүкэ хаһыатын кэрэспэндьиэнэ анаан-минээн кэлэн олорор. Дьууруй туран бэйэтин билиһиннэрдэ, бэрэссэдээтэл илиитэ өрө күөрэс гынан ылаатын, мустубут дьон бары бэрт истигэнник ытыстарын таһынан лабырҕаттылар. Дьүүллэһиллиэхтээх дьыаланы быһааран баран эрэ Волис Саввич тылы туоһуларга биэрдэ. Олор хаһыс-хаһыс төгүллэрин эбитэ буолла, хал буолбуттара эмиэ көстүбэккэ дылы, Кэпсээннэрин улахан үөрүүнэн хатылаатылар. Кулууп дьиэһэ суугун-сааҕын буола түстэ. Мин санаабар, Чучунааны маннык ньыманан тутар сөп. Кини сылдьар сиригэр мастан маска сиэккэ тардыахха наада, диэтэ туоһу Сэмиэнэп. Токур муруннаах сүүрүлэс харахтаах эдэр киһи Уонна бу эһиги миигин суоппарга үөрэттэри ыытаргыт буоллар, тырахтырыыһынан мин баарам да киириэн сөп, бөлөрүһүү ыыппыта инньэ ыраатта. Ити бүтэһик этииҥ дьыалаҕа туох да сыһыана суох, эн бастаан арыгыгын быраҕыан этэ, бэрэссэдээтэл уорастыйа быһыытыйда Тоҕо куурусса боруһуога суоҕуй ити лааппыга? Аны биир сытыы эмээхсин хамсатын боbo уоппут туппут уҥуох сутуругун күөрэҥнэппитинэн чобуорхайан туран кэллэ. Куоракка син атыыланар дии, биһиэхэ буоллаҕына мэлигир. Ити аата хайдаҕый? Куурусса буолбатах сымыыт боруһуога, Револи Савиш тулуурдаахтык көннөрөн биэрдэ. Чэ эрэ табаарыстар, табаарыстар, чуумпурдубут, дьыаланы кэпсэтиэҕин. Ээ, ол харамай олох оҕо курдук быһыылаах, ону-маны өйдүүр өйдөөх диэтэҕиҥ дуу, тугунан эрэ маачыктыахха баар этэ. Баҕар, кэмпиэти таптыыра буолуо ээ, эбэтэр бэчиэнньэни дуу? Бэчиэнньэ кэмпиэт дэспит буола-буолалар. Пиэрмэ бу истээри турдаҕына кэмпиэттээхтэр өссө, арбайбыт баттахтаах эр киһи пиэрмэ сэбиэдиссэйэ быһыылаах эмискэ өрөһөлөнөн турда. Онтон арыый уоскуйа быһыытыйда, ыанньыксыттар хайаҕастарын бөлүөххэ баар этэ. Кинилэр эрэ киэннэрин булуо дуо, атыттар киэннэрин эмиэ. Саалаҕа күлсүү-салсыы саҕаланна. «Тугу күлэҕит?» Пиэрмэ сэбиэдиссэйэ үһүргэннэ. «Субуотунньук оҥоруохха диэн этэбин». Бэрэссэдээтэл Графина эмиэ ылыҥкынаан ылла: «Биһиги манна тоҕо мустан олоробут? Этиһээри дуо?» Революсь Саввич дьонун сэмэлээтэ: «Пиэрмэ туһунан кэнники кэпсэтиэхпит. бастакытынан, өйдүүргүт курдук норуоттар икки ардыларынааҕы улахан феномену дьүүллэһэбит» эмиэ өйдөөх тылы киэн туттубуттуу кыбытан ылла, дьууруй турбутугар айдаан намырыы быһыытыйда: «Табаарыстар, Революсь Саввич сөпкө этэр. Бу улахан судаарыстыбаннай суолталаах боппуруос. Хаһыаттары дааҕын эрдэххит, биир киһи, хаар киһи чахчы баар диэн сабаҕалыыллар. Ол гынан баран, ону ким да өссө дьиҥнээхтик дакаастыы илик. Эһиги дьолгутугар оннук харамай олох дэриэбинэҕэ таттыгар көстүбүт. Чочунааны кырдьык туттахха, албан аат Журик кэлэҕэйдээн ылла. Албан ааттыраргыт чуокка. Эһиги наука дьыалатыгар кыттыыны ылбыккытын аан дойду бүтүнүүтэ билиэҕэ. Научнай экспэдииссийэлэр кэлиэхтэрэ, баартыйа уонна бырабыыталыстыба бу дьыаланы таах хаалларыа уоҕа. Эһиги холкуоскутугар ураты болҕомто ууруллуоҕа. Эһиэхэ саҥа саҕахтар арыллыахтара. Хата саҥа тыраахтар биэриэхтэрэ, баҕар пиэрмэ тутуохтара. Кулууп уонна маҕаһыын! Куурусса бырыһуога эмээхсин үөрбүт саҥата чоргуйар. Бары өрө көтөҕүллүүлээхтик суугунаһан эрдэхтэринэ эмискэ ким эрэ кыыһырбыт хаһыыта иһилиннэ. Ханнык да хаар киһи суох, оннук олох суох, эһиги бары сымыйаны туойаҕыт. Пиэрмэни былыр туппут буолуо этигит, сүрэҕэ суохтар. ким эрэ кэлэн тутан биэрэрин кэтэһэҕит дьууруй ити итэҕэйбэт киһи кимин көрөөрү уҥа-хаҥас эргичиҥнээтэ аан аттыгар турар үрдүк уҥуохтаах маҕан баттахтаах оҕонньор эбит кини дириҥ мыччыстаҕастардаах сирэйин ыалдьыбыттыы ханньаччы туттан тарбахтарын сүһүөхтэрэ кубарыйыахтарыгар диэри ыга туппут сутуругунан эркини лүҥ гына охсон ылла уонна саалаҕа туһаайан Оккаар ылар, диэн хаһыытаат, ааны хайа быраҕан тахсан барда. Хойутаан да буоллар кэнниттэн дьон саҥата өрө өргүө түстэ, хата бэйэтэ акаары, акаарыттан истэбит. Дьону үөхпүтүн иһин колхозтан выключайдаан кэбиһиэххэ наада Пиэрмэ сэбиэдиссэйин моонньо диэн дьэс алтанныы кытарбыт. Соннук, бу күлүсэйдиэххэ, искүлүсэйдиир өссө үрдүк буолуо, ханна кэрэ дьээбэлээх кэһиилии хабан ылан тэптэрэн биэрдэ. Буруйга тардар хайаан да наада, председатель дьонун амарата сатаата. Буоскуйун эрэ табаарыстар, эһиги өйдөөх тустааххыт. Баһылаайап кырдьаҕас киһи, суос соҕотох, онон бэйэтэ туһунан дьиибэлэрдээх. Үлэһит быһыытынан туох да итэҕэстээҕин көрбөппүт. Үчүгэй харабынай, испэт, аһаабат, оттон ити бөрүкүтэ суох быһыытыгар биллэн турар, миэрэ ылыллыа. Дьон аатыгар эрэ да буоллар эмиэ ньамалаһа түстэ. Биир тыл туһуттан киһини сиэх курдуккут, бэрэссэдээтэл хомуруйда. Хаһыат корреспондена биһигини туох дии саныаҕай? Чэйиҥ, сүнньүнэн кэпсэтиэҕин, кэмитиэт тэрийиэххэ баара. Мунньах түүн үөһэ бүттэ. Биир санаанан талыллыбыт кэмитиэккэ нэһилиэнньэ үс гыммыт биирэ киирдэ. Улахан суолталаах быһыы-майгы буолбутунан кэмитиэт дьоно атын үлэлэриттэн босхолонуохтаахтар дэстилэр, сарсын сарсыарда эмиэ мустан чучунааны хайдах көрдүүрү быһаарсыах буоллулар. Дьууруй дьабардаах чэбдик салгыны дуоһуйбуттуу эҕирийдэ, табах боруота иҥпит кулуубун кэнниттэн, уулусса салгыны тыынарга эчи-чэпчэкитин, үчүгэйин, колхуостаахтар кэскиллээх былааннарыттан өрө көтөҕүллүбүт сирэйдээх сирэйдэрэ саныахха астык, арай ити кырдьаҕас илэһиэй сэнээбит сирэйэ үөрүүлээх хартыынаны хайдах эрэ буортулаан ылла. Өрүкүйбүтэ өссө да ааһа илик бэрэссэдээтэл илиитинэн сапсыйа-сапсыйа тугу эрэ саҥарара да, дьууруйаны аахайбакка чуҥкунас чуумпуну иһиллии истэ. Эмискэ кэннигэр чоҥ тоҥ чигдигэ киһи атаҕын тыаһа хоочугураата, дьууруй эргиллэ түспүтэ туох эрэ уһун күлүк хараҥа талахтар диэки киирэн сүтэн хаалла. Туох баҕайытай доҕоор Ааныгар тиийэ охсубут Револе Саввич нэһирбит арыгы аргыһын тиэтэтэр саҥата иһилиннэ, дьууруй наадатыгар барыах курдук туттубутун көрөн, бэрэссэдээтэл дьиэҕэ киирэн халҕанан лип гына саптан кэбистэ. Эмискэ талах кэнниттэн уһун уҥуохтаах киһи барыйан тахсан чугаһаан кэллэ: «Хайа, били оҕонньор дии, ый сырдыгар көрдөххө куп-кубахай сирэйэ өлбүт киһи сирэйин санатар. Оҕонньор туох да саҥата суох, эмискэ сиргэ сүһүргэстии түһээт, уолу ибигирэс тобуктарыттан кууһан ылла. «Кэбис, кэбис, туох буоллуҥ?» Дьууруй куолаһа кэһиэҕирэн, атын киһи саҥатын курдук буолбут. Оҕонньор эмиэ да ытыыр, эмиэ да туохтан эрэ улаханнык айманан титирэстиир. Тугу эрэ үллүгүнэйэрин быыһыгар «Тутума! Хаар киһини тутума!» диир диирэ иһиллэр. Баһаалыста тур, хаар киһи суох диэн бэйэҥ эппитиҥ дии, Дьууруй тииһэ ыпсыбат да буоллар кыана тутунна оҕонньор салыбыраабытынан атаҕар туран кэллэ, ити быстах мөлтөөн ылбытыттан кыбыстыбыттыы сирэйин үтүлүгүнэн саба тутунна. «Корреспондент, мин эйиэхэ барытын кэпсиэм», диэтэ бүтэҥи куолаһынан. «Тохтуу түһэриҥ буоллар. Миигин кытта барыс». Бэрэссэдээтэлгэ этэн кэбиһиим эрэ, улаханнык сэргээбит көрүҥнээх дьууруй дьиэ диэки хаамт «Ээ, этимэ, ханна бараргын этимэ?» оҕонньор хаһыытыы хаалла. «Революс Саввич, бырастыыгын мин бүгүн эһиэхэ хоммоппун, оннук дьыала буолла». Онон дьууруй атын сир диэки көрөн туран киҥинэйдэ, Бэрэссэдээтил имнэнэн ылаат ымах гынна: «Чэ, туох буолуой, доҕор, эдэр киһини өйдүүбүт. Дэриэбинэ кырасаабыссатын сөбүлүү көрдүҥ быһыылаах ээ?» Уол быһаарыыта суох ыҥыран ааттаһар дьойдо: «Чэ, пиэрмэҕэ барыахха, оҕонньор дьууруй сонун сиэҕин таарыйан ылла, мин онно харабынайдыыбын, бүгүн дьуһуурустубам күнэ». Өр саҥата суох истилэр. Күнүс көрүлүү көччүйбүт кулун тутар ый сылайан, дьагдьайа быһыытыйан, сулустар хайа тарпыт ыас хара суорҕаннарын бүрүммүт, хараҥа халлааҥҥа тэргэн ый сүүнэ улахан имигэс кыыл туналыйа сырдаан иһэрин санатар. Дэриэбинэ оо көстөр им балай хараҥа уһугуттан туга-ханныга биллибэт дьикти олохтоох аар тайҕа саҕаланар Кэмниэ кэнэҕэс, эргэ пиэрмэ тутуулара үдүк-бадык көһүннүлэр, дьабардаах салгыҥҥа киис ыта саба биэрдэ. «Киир!» оҕонньор ынах тириитэ бөрүһүннээх ааны тэлэйэ баттаан баран оһох аттыгар турар олох мас диэки ыйда. Дьууруй бөҕүөрбүт илиилэрин билиитэҕэ сырайа олорон бэйэтин мөҕүттэ санаата. Били ону-маны билиэх-көрүөх баҕата аара кэлэн иһэн хайыы-үйэ сойох охсубут. Оҕонньор оһоҕор мас быраҕан биэрдэ, хамсатыгар табах уурунна. Хас хамсаныыта барыта лоп-бааччы, хайдах эрэ ураты дуоспуруннаах. Били ибигирэйбитэ ханна да суох. Уот сырдыгар көрдөххө, сирэйи хамсатын кытта биир кэлим маастан чочуллан оҥоһуллубут курдук кини бириэмэни быыкаа сөкүүндэлэргэ бытарытан эрэрдии аргыый наллаан туппар хаптар табах өлбөөркөй күөхтүҥү буруота оһох сэгэйэн турар ааныгар сыыйыллаһунна оҕонньор мунчаарбыт көрүҥнээх оһоҕун уота үөрэн сирдьигинээбититтэн сирдьигинээбитигэр хаппыт хардаҕастар ойоҕосторун тоһутан таһырҕатан одуулаһар Дьууруй киһи түөһэйдэҕинэ эҥин араас бары буолар үһү ээ, диэн дьиксинэ олорон, оҕонньоро уоһун иһигэр ботугураан кэпсээн киирэн барбытын куоттара сыста. Киһи олоҕо кулуһун курдук, быыкаа төлөнтөн үөскүүр. Улам күөдьүйдэр күөдьүөн күүһүрэн барар. Уот хара талаҕа да, маҥан хатыҥы да сииринии, олох эмиэ хараҥа да, сырдык да киһини улам мэҥиэстэн барар. Оччоҕо бу орто дойдуга бороҥ күл эрэ ордон хаалар. Хараны кытта маҥан буккустаҕына, бороҥ өҥ тахсар. Күл даҕаны өр сыппат тыалыһан кэбиһэр. Олох уотуттан туох да ордубат. Оҕонньор эмиэ ах баран удьурхай хамсатын соппойбохтоото. Дьууруй саха уобарастыыр тылын-өһүн өрүү сөбүлүүрэ да, бу сырыыга хаһан барыта бүтэ охсорун кэтэһэн, улам кыйаханан барда. Онтон кэпсээнньитэ биир кэм уһатан-кэҥэтэн иһээр, кини диэки хайыһан да көрбөт. Кэмниэ кэнэҕэс ыалдьыта абаран олорорун сэрэйбит курдук сонньуйан ылла Тохтоо, кэрэспэндьиэн, тиэтэйимэ, санааларым үөр сылга курдук ыһыллан хааллылар. Барыларын хомуйуохпар диэри кэтэһэ түс. Эмиэ саҥата суох барда. Сылгыларын тоҥ күөс быстыҥа хомуйда. Былыр олох өрдөөҕүтэ туундараҕа эбэҥкилэр олорор сирдэригэр халлаантан сүүнэ улахан итии таас сурулаан түһэн, Үргүлдьү сир түгэҕэр ааспыта, дьоҥҥо көстүбэтэҕэ үһү. Хара сиргэ маҥан хаар кыыдамныы ыйа турара аламай маҥан күн сырдык сирэйин кистээн, дьоҥҥо хараҥа көхсүн көрдөрөр киэһэтэ этэ, диэн кэпсииллэрэ. Ол икки өҥ булкуһар кэмигэр борук-сорук буолуута биир дьахтар уол оҕону төрөппүт Оҕото син эмиэ бары сахалар курдук ыас хара баттахтааҕа үһү, онтон аҕыйах мүнүүтэнэн быысаһа аны иккис уол күн сирин көрбүт. Дьахтары төрөппүт баабыска маҥан хаар маҥан баттахтаах оҕону көрөн соһуйан мүччү тута сыспыта дииллэрэ. Бастакы оҕо мин этим, иккиһэ иним. Баһылаайаптар икки уолламмыттар биирдэрэ хап-хара иккиһэ хаармаҕан үһү диэн сурахтарҕаммыт, дьон эҥин арааһы бары санаабыттар, сорохтор ити үчүгэй бэлиэ буолуохтаах туох эрэ үтүөҕэ итинник үөһээ дойду олохтооҕунуу сырдык оҕо кэллэҕэ диэбиттэр, сорохтор аан алдьархай адаҕыйаары гынна аанньаран итинник буолуо дуу диэн куолулаабыттар. Аҕам ойуунун ыттарбыт, ойуун сарсыардааҥҥа диэри кыырбытын кэннэ иҥссэн мэнэҥэй иччилэрэ дьадаҥы дьонтон ылбыт атахтарын соболоҥун мыынан ити кыраммыт оҕо, онон эрдэттэн иэдээни билэр ийэтин иһигэр сылдьан баттаҕа туртайбыт диэн эппиттэр. Этиппиттэр Ким эрэ уолчааны таҥара дьиэтигэр илдьэн сүрэхтэтэргэ сүбэлээбит, нууччаҕа быыта оҕону өр сирийэн көрөн баран: «Дьэ, бу куһаҕан бэлиэ» диэн дьаҥсайбыт. Дьон аньыыта буруйа халыҥаан, саха ыалыгар үрүҥ баттахтаах оҕо төрөөтөҕө. Баҕар, ийэтэ куһаҕан тыын буолуо. Баҕар, Баҕар, бэйэтэ куһаҕан тыын буолуо. Сыстыганнаах ыарыыттан сэрэммиттии дьон-сэргэ биһиги дьиэ кэргэнтэн киир хайыспыт, ийэм миигин Харачаан Антон инибин Хаарчаан диэн ааттаабыт. Биһиги дьон дэриэбинэ кытыытыгар тыа саҕатыгар олорбуппут, Ханна да сылдьыбат этибит, биһиэхэ эмиэ ким да кэлбэт. Үрэххэ балыктыы бардахпытына киһитэ суоһута суох, сүөһүтэ суох сиринэн сылдьа сатыырбыт. Уолаттар куттанар этибит, обургу соҕустара көрдүлэр эрэ биһигини тааһынан тамныыллара үөҕэн сордууллара. Ол эрээри оҕо сааспыт этэҥҥэ ааспыта Төрөппүттэрбит төһө да кытаанахтарын иһин үтүөкэн дьон этилэр. Олохпут уон бэһис кыһыныгар аҕабыт ыалдьан хаалбыта. Ийэбит киниэхэ араас отуутун иһэрдэ сатаан баран, ойууну ыҥырардыы сырыттаҕына аҕабыт сарсыарданан быстаахтаабыта. Сиэн быатыгар ыарыы аны ийэбитигэр көспүтэ, ийэбит эрэйдээх ким эмэ муомахтаан эрэринии бэрт эрэйинэн тыынара. Өлбүт аҕабыт аттыгар наараҕа сытан нэһиилэ кыыкынаабыта. «Чыычаахтарыам, Харачаан, Хаарчаан, бэйэҕит эрэ хаалаҕыт, сотору ыарыы куолайбын хам тутуо, тыыммын хаадыа, миэхэ чугаһааман. Ынаххытын сиэтэн таайгытыгар Уйбааҥҥа, сурдьубар барыҥ» Киһи киэнэ мөлтөҕө да хайыаххытый, баҕар, аһыныа үүрүө суоҕа, ийэлээх аҕабыт ыарыы сиэн барда диэриҥ, аны ким эрэ ыалдьан өлүү буолуо, көмүлүөктэн уот ылан дьиэни уматан кэбиһиҥ, тойдорум, эһигини хомоппуттаах буоллахпына миигин хом санаамаҥ дуу, бэйэ-бэйэҕитин көмөлөсүһэ сылдьыҥ Сирдээх халлаан курдук өрүү бииргэ буолуҥ, быраһаайдарын, тулаайахтарыам, харачаан, хаарчаан. Ийэбит биһигини кытта итинник уһуннук эйэҕэстик хаһан да кэпсэтэ илигэ, кини эппитин барытын толорбуппут, баар-суох хаан-уруу дьоммут төрөөбүт дьиэбит умайалларын өр көрөн турбуппут. Таайбыт ыарыыттан сэрэнэн биһигини сэттэ хонукка хотоҥҥо олордон баран дьиэтигэр киллэрбитэ, айах атаҕалара буоллахпыт, онон саамай чэҥнээх муннукка олорбуппут хара үлэни барытын биһиги толороорбут. Хаарчаан эрэйдээх мөлтөх үлэһит этэ. Саах күртэхпитинэ күрдьэҕинэн муостаны сууралыы түһэн баран, ынах Игорь күн уота оонньуурун көрөн таалан туран хаалара, туохтан эрэ үөрэр курдуга, эбэтэр от мунньа сылдьан, кыраабылын туора быраҕан баран сибэккини одуулаан турар буолара. Дьон инибиттэн тэйэ тутталлара арай кыыл-сиэл көтөр-сүүрэр эрэгинини таптыыра. Үрүмэччи көтөн тэлибирээн иһэрин көрдөҕүнэ, хаарчаан илиитин тоһуй охсон биэрэрэ, Оччоҕо аннарааҥҥыта кини ытыһыгар кэлэн олоро түһэрэ иним сибигинэйэн тугу эрэ кэпсэтэн барара үрүмэччитэ ону истэр курдук бытыктарын хамсатара биирдэ мин өҥүрүк куйааска көлөһүн балаһын аллан от охсо сырыттым Киһим буоллаҕына суох да суох Ыҥыран көрөбүн, мэлигир, көрдүү барбатым. Арай хаарчааным икки илиитин быластыы туттан баран, хонуу ортотугар турар илиилэрэ мас лабааларын курдуктар. Барыта чабыгырас чыычаах. Киһим Үргүтүөм диэн куттанан хамсаабат даҕаны, арай муус дьэҥкир харахтара ууллан эрэрдии килэбэчиһэллэр. Онтон хаарчаан миэхэ эттэ: «Убаай, чыычаахтар миигин халлааҥҥа илдьэ сылдьыбыттарын эн көрдүҥ дуо?» Онно саамай үрдүк былыттаах сиргэ ийэм миэхэ мичээрдии турара ээ Итинник киһиэхэ эн кыыһыра сырыт таайбыт бэрт сотору биирбитин босхо аһатарын өйдөөбүтэ, онон хараҕын далыгар хаарчаан түбэстэ даҕаны «Айах атаҕата кубарыйа сытыйбыт» диэн бардьыгынаан тоҕо барара. «Дьоҥҥун барыларын мэҥиэстэн баран, аны миигин сиэри сылдьаҕын дуо? Үөҕүүнү өссө тулуйуохха сөбө» Ону баара аны таайым охсор илиитэ, тэбэр туйаҕа, сутуругар сокуоннаах баска диэн хамначчыт буулаабыта. Туох да сиэри таһынан киҥнээх, хапхара дьүһүннээх, олох чиччик-чиччигинэн этэ, чиэппэр күүстээҕэ. Биһигини бииргэм кэтэххэ саайталыы сылдьара, ардыгар кууллаах бурдуктуу сууллан түһүөхпүтүгэр диэри охсон кууһуннарара. Ордук хаарчааны муҥнуура, Сурдьум тириитэ маҥана Баасканы улаханнык кыйахыыра, хаарчаан хаһан да өҥсиргээбэт этэ, арай саҥатын этэ саҕайаабыта, дьиэлээхтэргэ да, атын дьоҥҥо да көстүбэт буола сатыыра. Ити курдук үс сыл кыстаабыппыт. Таайым аахха биир Даайа диэн тулаайах кыыс олорбута, Эмиэ биһиги курдук күн солото суох үлэлээн чачыгырайан тахсар, хачыгырайан тахсар иһит-хомуос, таҥас сууйара, кырдьаҕас огдоочуйаҕа көмөлөһөн, таайым кыра оҕолорун көрсөрө. Уҥуоҕунан кыра буолан, хотунун эргэ ырбаахытын кэттэҕинэ онтуката олох тилэҕинэн сылдьара. Онон хаампакка сир кырсын таарыйар таарыйбат, сигэйэ устан иһэр курдуга. Киһи көрдөҕүнэ симиттэн умса туттан кэбиһэрэ, ол эрээри бэйэтэ уора көстө, хаарчааны одуулаһарын бэлиэтээбитим. Онтон хомойо саныырым: «Тоҕо ити миигин көрбөккө кинини талбытай? Инибиттэн мин туохпунан итэҕэспиний? Хаарчаан курдук мыылай-маҕан да буолбатарбын, Даайа өлөрдүү куттанан, абааһыттан кэриэтэ куотар, баскытын курдук буор-хара буолбатахпын ээ» Баскы атын кыргыттары кытта уһуннук кэпсэтэ барааччыта суох. Киһи эҥин баарыгар кыһаммакка ыгыта кууһан туппахтаан, ыһыытатан-хаһыытатан баран биирдэ тэйэрэ. Оттон Даайаҕа эйэҕэстик сыһыаннаһара, оонньоһо сатыыра, ардыгар суһуоҕуттан тардара кэнниттэн кэлэн кулгааҕар тугу эрэ сипсиэрэ. Оччоҕо кыыска тугу эрэ соруйаары гыммыттыы, эмискэ аттыларыгар Огдооччуйа баар буола түһэн баскыга «Бар, көр буол, бэйиэхэ намматах кыыс» диэн ордоотуура. Арба да «Баай тойону кэтэһэн эрдэҕэ дии, дьүкээрэ сытыйбыт» баскы баһын иһэ баппаллыгырас буола түһэрэ «Бар, чороҥ да соҕотох хааллын, эйиэхэ эрэ барбатын хобордоох сирэй» Огдооччуйа өссөҕө буолан умайыктанара Биирдэ таайбыт таптыыр ата өлөн хаалбыта, күнүс үчүгэй курдук үһү, онтон киэһэ эмискэ охтон баран турбатах. Уол буруйа эмиэ били кубарыйа сытыйбыкка түспүтэ, кыыллара киирбит таайбыт уонна баскы оттуур сиргэ биһигини туос ураһабытыгар сүүрэн кэлэннэр, хаарчааны мин суохпар илдьи кырбаан барбыттар этэ. Инибин иччитэх эргэ хотоҥҥо көтөҕөн илдьибитим, кодул тэлгээн сытыырбытым, бааһыгар бохсурҕаны туппутум, сарсыныгар үлэбэр тахсыбатаҕым. Таайым ону билбитэ да саҥарбатаҕа, «Баҕар, суобаһа оонньообута буолуо?» эбэтэр Ким эрэ кинини сэмэлээбитэ эбитэ дуу, ону билбит суох Хаарчаан биир түүннээх күн өйө суох сыппыта, куһаҕан баҕайытык хардьыгынаан тыынара, сирэйэ барыта күөх баламах этэ. Ону көрө-көрө мин аны быара айаҕынан тахсыа диэн куттанарым. Биирдэ түүн кэлбитим аттыгар Даайа олороро. Мин кини кэлбитигэр кыһамматах курдук туттан, суораттаах хончоҕорбун лэппиэскэнэн сыба ууран баран, тахсан барбытым уонна хотон аттыгар манаан хороллон олорбутум. Аны ким эрэ тиийэн кэлиэй, баҕар, кыыһы манаһаллара буолуо диэн сэрэнэрим. Даайа түүн аайы кэлэрэ. От уутун иһэрдэрэ, бааһын тугунан эрэ соторо. Хаарчаан биир ыйы быһа ыалдьыбыта, мин испэр туохтан аһаа дьиксинэрим, хотоҥҥо бииргэм киир да киир, таҕыс да таҕыс буолабын, тула сүүрэ сылдьабын, аны туох эмэ иһиллиэ, ким эрэ Даайаны көрдөөн кэлиэ диэн ол кутталыттан Оттон кини буоллаҕына мин суоҕум курдук, мин эрэ буолуо дуо, бу орто дойдуга ким да суоҕун курдук тутталлара илии-илиилэриттэн ылсан баран, сиэркилэҕэ көрүнэрдии бэйэ-бэйэлэрин көрсөн, өр манньыйан олороллоро. Мин эмиэ күнүүлүү саныыр буолан барбытым, тоҕо итиннигий? Кыыс миигин буолбатах, кинини, киһиэхэ олох да маарына суоҕу талан ылла. Иним дьүһүнүн сирийэн көрө сатыыр буоллум, арай хараҕым арыллар курдук гынна. Мин оҕо эрдэхпиттэн төрөлкөйүм. Хаарчаан эмиэ үрдүк уҥуохтааҕа, хатыҥыр эрэ этэ гынан баран, төһө да кырбанан мөлтөөтөр иҥиир-ситии уол этэ. Баттаҕа хаар маҥан. Муус дьэҥкир харахтара күн уота иһиттэн тыкпыттыы тэтэрэмтиэн көстөллөрө дьиҥэр мин хара харахтарым кинитээҕэр быдан кыраҕатык көрөллөрө баҕар кини ити сырдык харахтарынан туга эрэ атын ким да кыайан көрбөтүн көрөрө буолаарай даайа үчүгэй дьүһүннээҕин маҥнай кини бэлиэтии көрбүтэ дии дьон итинник кыыһы кэрэ дии санаабаттар ээ Кинилэр тэтэркэй иэдэстээх, мөкүнүк сарыннаах, самыытынан оонньообут, эттээх-сииннээх кыыска баҕараллар. Онтон Даайа сип-синньигэс, нап-нарын, киэҥ халадаай ырбаахыта санныгар ыйана сылдьар, суһуоҕа көхсүгэр сыппат. Кэнниттэн биир кэм оноҕос курдук көтөн иһэр. Кириспэндиэн, эн кыһын бүтүүтэ күн мыраан кэнниттэн хайдах быган тахсарын көрбүтүҥ дуо? Ол ордук этээ, Даайа. Күн бастакы сардаҥатын санатара. Хаарчаан үтүө буолан атаҕар турбутун кэннэ мин киниэхэ эппитим. Эйигин нууччаларга үлэһитинэн кэпсэтиим эрэ, эн эмиэ кинилэр курдук сырдыккын дии. Инньэ гынан тыл тылбытыгар киирсэн, аттыбытынааҕы дэриэбинэҕэ олорор Никодимов диэн нуучча атыыһытыгар барбыппыт. Атыыһыт хаарчааны көрөн дьиктиргээн, күлбүтэ эрээри, үлэһитинэн ылбыта. Бастаан барыта этэҥҥэ баран испитэ. Мин инибэр сотору-сотору сылдьарым, ол эрээри кини кырбаныаҕыттан хайдах эрэ өссө дьиктитийбит курдуга. Наар тугу эрэ саныыра, үлэтигэр илиитэ-атаҕа тахсыбата. Никодимов ону олох сөбүлээбэтэх этэ. Мин кэлин истэн улаханнык хомойбутум. Хаарчааны мөҕө сатаабытым да туһа суоҕа. Түүн көмүлүөк сирдигэр кини Даайаҕа бастыҥа оҥороро. Туостан төгүрүк оһуору кырыйан ылан, ону оҕуруо оннугар сылгы кылынан хам тигэрэ. Мин ол бастыҥаны хас да күн уура сылдьыбытым. Биирдэ тоҕоостоох түгэн көстүбүтүгэр оппуттан кистээн кэлэн иним бэлэҕин Даайаҕа тиэр диэн огдооччуттан көрдөспүтүм. Эмээхсин сэрэммиттии кэннин эргиллэн көрөн баран ытаан сыҥсыйбыта. Биир ыйы быһа түүн ханна эрэ сылдьыбытын көрөн тойоммутугар тыллаан биэрбиттэр. Онон хамначчыттартан ыйыталаһан барытын билбит, Даайа кимтэн да ыйыппакка эрэ эн инигир астаспытын, хотун көмүскэһэ сатаабыта да, «Таайгын билэҕин дии, сүгүн хаалларыа дуоу?» Миигин соруйан быһыылааҕа ыалга ыыппыттара, мэһэйдээбэтин диэн, тойон кыыһы ыраах ойуурга илдьэн кэһэтэ түһэн биэриҥ диэбит үһү. Баска көрдөһүннэриэх киһийдэх дуоу Онно туох буолбутун ким да билбэт, Даайа эрэйдээх иэдэйбит, бастыҥаланар кыаҕа суох. Үһүс күнүн өйө суох сытар, түлүкэдийэн күлэр, киһи да тардыах. Мин икки хараҕым үүтэ көстүбэт буолбута, өй-мэй баран Никодимовка хайдах тиийбиппин билбэппин. Кыыс туһунан сурдьубар биир тылы кыайан эппэтэҕим, синиэм да суоҕа, тылым да тахсыбатаҕа. Хаарчаан барытын дьүһүммүттэн өйдөөбүтэ быһыылаах, таптарбыт кыыллыы кыламмыта. Биир кэм Даайа аатын ыҥыраахтыыра. Хайдах сатыырбынан ааттаһа сатаан кэбиспитим да, сарсыарданан сөбүлэһэрбэр эрэ тиийбитим. Таайбыт дьиэтигэр иккиэн барбыппыт, буолар буоллун диэн, саспатахпыт. Тусаһа дьиктитик чуумпурбут этэ. Ыт охсор киһи суоҕа. хамначчыттар олорор аҥаардарыгар дьиэ халҕана тэлэччи аһыллан турара. Биһиги онно киирбиппит. Бары мустубут этилэр, хотун эмиэ баара. Арай таайбыт хара хамначчытыныын суохтара. Дьон силэллэн биэрэн биһигини түгэххэ аһардыбыттара, хараҕым хараҥаҕа үөрэнэн мин наараҕа сытар даайаны көрбүтүм. Лоскуйдартан тигиллибит суорҕанынан саппыттар этэ, өрбөх баайыылаах төбөтүгэр хаарчаан бастыҥ атын кэтэрдибиттэр. Илиилэрин түөһүгэр холбуу туппут хараҕын быһа симпит. Суһуоҕа тостубут оноҕос курдук аттыгар сиргэ сытар. Онно мин кыайан тулуйбатаҕым, кыах мин буолбатах. Куолайым бэйэтэ кини аатын өҥөрөн үөгүлээн эрэргэ дылыта, Ол хаһыы дуорааныгар иним куолаһа холбоспута, Даайа миэхэ хайдахтаах күндүтүн онно туран өйдөөбүтүм. Төһө да миигин таптаабатар, кини баарыттан этэҥҥэ сылдьарыттан үөрэр этим. Онтум баара. Ааҥҥа хаарчаанныын сарын-сарыммытыттан анньылла түһээт, ханна барарбытын бэйэбит да билбэккэ үрүө-тараа сүүрбүппүт. халлаан соһуктуйуор диэри эҥкээрэн хара тыаны кэтэ сылдьыбытым. Тугу кистиэмий? Барытыгар иниибин буруйдуу саныырым. Киниттэн сылтаан кыыс суорума суолланна диэн. Сиҥнэн сытар сыгынах үөһэ өр соҥон олорон өндөл халлааны одуулаһарым. Ханна баар гыный, Даайа? Уһуннук дөйөн олорбутум. Тугу эмэ саныыр да, саҥарар да кыаҕым суоҕа. Эмискэ үрдүбүнэн тураах үөрэ көтөн кэлбитигэр, мин хара көтөрдөр ортолоругар биир үп-бүрүҥ көрөммүн үмүттэн хаалбытым. Итинник сүүс сылга биирдэ көстөр дииллэрэ. Оо, кэрэ да көтөр этэ, куорсуннара күн уотугар олох үрүҥ көмүстүү кэлэ бэчиэһэллэрэ Итини көрөн Даайа миэхэ илдьит ыытта дии санаабытым, сонно өйүм-санаам барыта түөрэр киирбитэ, ама да мин буолтум иһин бу ту аттаах кэбин кэбилэнэ олордохпунуй? Тоҕо мин акаары санааларым хараҕа суох аттар курдук, туора дьон ыллыгынан мунан бардылар Хайаан киһи хаарчааны буруйдуон сөбүй? Хайдахтаах да үчүгэй киһи син биир омсолоох буолар. Оттон мин иним туох да иҥэ-дьаҥа суоҕа. Кэҥим наарым холлубутун кининэн таһаардахпына да, миэхэ син биир үтүөтүк сыһыаннаһара. Ыарыйдахпына, төһө да кыайарын, мин үлэбин толоро сатыыра. Муҥуруһукка тиийдэхпинэ, кини эрэ миигин көнньүөрдэрэ, аччыктаатахпына, лэппиэскитин тиһэх тооромоһун биэрэрэ. Дьон туораппата эбитэ буоллар, бу орто дойдуга хаарчааннааҕар ордук үчүгэй ким да суох буолуо этэ. Ол курдук кини ыраас, сырдык этэ. Онтон дьон, Суордааҕар куһаҕаттар, Оннооҕор ити суоһар көтөрдөр бэйэ-бэйэлэрин харахтарын оҥсубаттар, өҥө түүтэ атын диэн доҕордорун сордооботтор. Нөҥүө күнүгэр мин Никодимовка барбытым, атыыһыт миигин мөҕө тоһуйбута: «Ханна барда били көлөөк быраатыҥ? Баран эт, итинник үлэһит миэхэ наадата суох, үөдэн түгэҕэр дьүгэлийдин» аны хаарчаан бэйэтигэр тиийиниэ диэн куттанан этим тымныйталаан ылбыта, оттуур сирбитигэр сүүрэн тиийбитим, сэрэйбит сэрэх эргэ хотоҥҥо баара. Киирбиппэр эргиллэн да көрбөтөҕө. Өлбүт курдук ходулга умса түһэн сытара, иэдэһим таарыйбытым сылаас, уу хата тыыннаах эбит. Алы гына санаатым, сатаатым. Санаарҕаама, Никодимов үүрбүтүн иһин сир көхсө киэҥ, Атын хаһаайыны булуохпут, онно үлэҕэ киириэҥ. Оттон баҕар, кэлин аны эн кэпсэтин миигин ылларыан, барыта тэҥҥэ буолуо. Сырҕан бааһын таарыйыахпын баҕарбакка даайа туһунан биир да тылы быктарбатаҕым. Хаарчаан илиитин санныбар уурбута. «Убай, мин туох да суһата суох киһибин. Дьон миигин көрүөн сиргэнэр, атыммын диимин. Тоҕо да харахтарын аала сырыттамый, тайҕаҕа барыам. Тугуй уол диибин. Хайдах онно суос соҕотоҕун олоруоххунуй? Тоҕо соҕотох буолуохпунуй? Онно көтөр-сүүрэр элбэх, тайҕа киэҥ. Ааттыы сатаабытым да хаарчаан миигин истибэтэҕэ, атах балай барбыта. Ол түүнүгэр таайбыт дьиэ тумайбыта, тусаһатыгар сэргэтэр очоройон хаалбыт этэ. Дьолго ким да былдьаппатаҕа. Баскыттан ураты, хоруорбут өлүгүн кэлин күл быыһыттан булбуттара, бары хаарчаан уоттаабыт дии саныыллара. Онон көрдүү сатаан кэбиспиттэрэ да булбатахтара. Таайым миигин хаайыыга уктарыан баҕарбыта баҕарбытын хата сугулаан, инитин буруйун убайа сүкпэт диэн быһаарбыта. Онуоха эбии туох да буруйа суох кыыс өлбүт сураҕа эмиэ нэһилиэк кулубатыгар тиийбит быһыылааҕа. Онон таайым муоһа туйаҕа сарбыллан өр барбатаҕа, өрө барбатаҕа, арай өссө биирдэ көрдөхпүнэ баскын хатарыам диэн сааммыта. Онон мин Биһигиттэн соҕуруулуу сытар атын улууска барбытым, аара отонноон сиирим, атын от-мас силиһин кирэрим. Ханна түбэһиэх хонор этим, арыт ходуһаҕа от анныгар киирэн кумуйаланан сытарым, арыт ойуурга талах быыһыгар сурда суох утуйан хааларым. Күһүөрү буолан халлаан биллэ дьыбарсыйбыт кэмэ этэ. Ыраммын санаабар икки ойоҕоһум уҥуоҕа халыгырыы сылдьара, Биирдэ уһуктан кэлбитим арай аттыбар соһуйан кутум ыстана сыспыта, иним кэлэн олороро. Кус аҕалбыт, кулуһун оттон куспутун үтэн сиэтибит, саҥарда сатыыбын, ити чахчы эн уоттаабытыҥ дуо диэн ыйытабын, киһим ууну омурдубут курдук. Күнү быһа саҥата суох айаннаабыппыт, киэһэриитэ хаарчаан атын улууска тахсар суолу миэхэ көрдөрөн баран, эмиэ мас быыһынан элэҥнээн, сүтэн хаалбыта. Оттон мин бу дэриэбинэҕэ кэлэммин манна олохсуйарга быһаарыммытым уонна ханна барыам этэй? Манна даҕаны дьадаҥы элбэҕэ, хамначчыт толору этэ. Хата дьолбор миигин сылгыһытынан ылбыттара. Хаарчааны хам-түм көрөрүм, ыраах өтөххө, дьон барыта сүрдээн-кэптээн кэпсиир, сиҥнэн эрэр балаҕанын гар көрсөрбүт Кини маҥнай утаа онно олорбута, көмүлүөк күөлэһинэн тыал улуйдаҕына, туох эрэ дьикти тыас-уус иһилиннэҕинэ мин куттанан уҥуоҕум халыр босхо барара. Онтон кини олох кыһаллыбат этэ, туохтан да куттаммата. Арай биирдэ кэлбитим дьиэ ааныгар хаарчаан кытта бөрө турар. «Оо, онно кэрэспэндьиэн, мин куттанан өлө сыстым, тураллар ээ иккиэн», Самнархай балаҕан ааныгар илбирийбит таҥастаах үрүҥ сибиэн уонна анаҕастааҕынан көрбүт кырдьаҕас сур бөрө. Ол да иһин дьон ити өтөҕү ырааҕынан тумнар буоллахтара. Хаарчаан тугу-тугу аһаан сылдьыбытын, хайдах тыыннаах ордубутун миэхэ хаһан да кэпсээбэтэҕэ. Кэлин олох да саҥарбат буолбута. Туох эмэ наадатын илиитинэн көрдөрөрө, ону да хаһан эмит. Ол гынан баран хотторбут дьүһүнэ суоҕа, олох чэгиэн этэ. Туора дьоҥҥо үлэлээн хара көлөһүммүн тоҕор, игирэм эрэйдээҕи санаан дьонтон кистэнэр кэммэр тула уларыйыы-тэлэрийии бөҕө буолбута. Онтон барытыттан туора турбутум диир кыаҕым эмиэ суох. Араас кэм кэлэн ааспыта, үрүн бандьыыттартан да, кыһыллартан да сылгыларбын харыстыы сатыырым. Араанньы да буолбуттааҕым, үлэтэ да суох хаала сылдьыбытым, онтон колхуоска киирбитим. Кэлин хаарчаан букатыннаахтык сүппүтүгэр, мин бүтүн аан дойдуну абааһы көрбүтүм. Кини миэхэ кимим буоларын таайа сатаан сордонорум. Хаһан эрэ мин эмиэ саныырым ээ, иним дьиҥнээх киһи буолбатах диэн. Дьиҥэр, кини этэ дьиҥнээх киһи, ол мин диэхтээн, Хаарчаан хара күлүгэрэ буолаахтыырбын олох кэлин өйдөөбүтүм. Эргэ балаҕаҥҥа бараммын аһыылар аһыыбыттан ииримтийбит курдук кинини өҥөрө-өҥөрө тула хаама сылдьарым, ир суолун ирдии сатыырым. Булбатаҕым. Кэлин миигин көрдөөн тайҕаттан булан ылан бэйэлэригэр маарыннаабат дьону тутар дьиэлэригэр укпуттара. Өр сыл устата өйбүн-санаабын кытта сэриилэһэн, аны утарынан эрэ тас эйгэ олоҕунан олорорго күһэллэн, хатан хаалбыт көҥдөй хомус, оттуу аҥардас хаҕым эрэ хаалбыта. Хаарчаан өлбүтүн көрбөтөҕүм гынан баран, кинини санаабат буола сатыырым. Санаабын, онообун барытын дууһам түгэҕэр көмөн кэбиспитим. Дьэ, онтон кэмниэ кэнэҕэс бэйэбин итэҕэппитим. Мин ханнык да гирем суоҕа, ыалдьан соҕотохсуйан олороммун, ытыспар түспүт хаары көрөн, хаарчааны өйбөр оҥорбутум. Миигин үтүөрдүн диэн балыыһаттан таһаарбыттара, онон аны дьон-сэргэ ортотугар олохсуйбутум. Кыһын сир кытта маҥан буолар, сайын хараарар, сити курдук тэлэх баттаһа солбуллан иһэр, солбуллан иһэр Алта уон эриэн күрдьүгэ силиҥнээн ааспытыныы, олоҕум билир кээрэнэ охсубут Холкуос миэхэ дэриэбинэ кытыытыгар үүтээн биэрэн онно олорбутум өр буолла. Бу кэлин улаханнык ыалдьар буолан хааллым. Түүһүм хаҥас өттөннөр, Агдам иһигэр тириибин хайа көтөн тахса сатыыр тоҥсоҕой баарын курдук. Сотору өлөрбүн билэбин. Кэлин эмиэ инибин саныыр буоллум. Урукку курдук сордоммокко, бэйэбин буруйдана барбакка, холкутук саныырым. Онтон биирдэ эттэхпинэ, арай дьиэм аанын ким эрэ тарбыыр курдук. Туох баҕайыный диибин. Миэхэ күнүс да киһи кэлбэт, эгэ түүн килиэ дуо? Ааммын аспытым доҕоор! иин түгэҕиттэн төлө көтөн тахсардыы, били урукку ыарыым эмискэ тыыммын хаайбытынан түөһүм иһин тоҕо барбат дуо? Хаарчааны мин нэһиилэ билбитим Дьиҥэр кэрэспэндьиэн, Даайа өлүөҕүттэн харах уута диэн тугун умна сылдьарым. Оттон манна бүтүн бэйэм сымнаан хааллым, инибэр ыйанан туран ытаа да ытаа буоллум, тохтуур кыаҕым суох Хайдах миигин булаахтаабыт эбитэй? Сыппынан сирдээн дуо? Хаарчаан мичээрдии турара. Сирэйэ эмиэ миэнин курдук мартыстыбыт. Хараҕа көмүскэтин иһигэр түспүт. Оттон мин эмиэ кини курдук баттаҕым хаар маҕан. Хаарчааны кылбаччы сууннардым, аһаттым. Баттаҕа синньигэс биилинэн буолбутун сарбыйан биэрдим, туох эрэ тириини эринэ сылдьарын устан киһилии таҥыннардым «Оо, уонна сарсыардааҥҥа диэри киниэхэ тохтоло суох кэпсээ да кэпсээ буоларын Хаарчаанам аны истэр эрэ тугу да саҥарбат Ардыгар бөрө курдук ыйылаан ылаахтыыр Бу олох соторутааҕыта эрэ убаай дииргэ дылы гыммыта Кини миигин өрүү да убай туттар идэлээҕэ Харабынайдаабат күммэр иккилии хоно-хоно миэхэ кэлэн барар, тыҥ хатыыта туран ойууругар төннөр, дьиэҕэ олорор кыаҕа суох тайҕаҕа үөрэнэн хаалбыт. Дьон ити кинини көрөллөр ээ, эн эмиэ кэрэспэндиэн, ити мин иним туһуттан кэлбитиҥ. Хаарчаан атын дьон курдук буолбатаҕар туох буруйдаах үһүнүй? Тоҕо мин эһиэхэ кинини туран биэриэхтээхпиний? Килиэккэҕэ олордон учуонайдарга көрдөрүҥ, дьиикэ чучунаа диэн хаһыакка суруйуҥ диэн дуо? Эйиэхэ барытын кэпсээтим. Олохпут түөрэтин ытыска ууран биэрдим. Итини эйигиттэн ураты атын ким да билбэт. Уонна оннук хаалара буоллар ордук буолуо этэ. Мин сотору өлүөм, игирэм эмиэ ыалдьар, Биир сүрэх икки ыҥыыхайдан аһары өр тус-туспа олордубут. Аһара өр дьон да кыыл да ортотугар туора көрүллэ сылдьан сырыттыбыт. Саатар ба хаалбыт тиһэх көммүтүн сүгүн олордуҥ. Кэрэспэндиэн эн, баҕар, тоҕо миигин итэҕэйэн кэпсээтиҥ диэҕиҥ. Эн атыҥҥын, ол иһин. Хараҕыҥ атын. Эйигиттэн тугу да көрдөһөр санаам суох. Эн хайдах сөп диэбиккинэн буоллун. Оҕонньор оһоҕор мас эбэн биэрдэ. Үөлэһинэн тыал үрбүтүгэр хаар маҕан баттаҕа үрүҥ тибии буолан тэлээрэ көтөн ылла. Төһө да дьүдэх көрүҥнээҕин нүксүгүр иһин, иһин хайдах эрэ эдэрдии эрчимнээхтик, имигэстик хамсанар. Кини кэтэһэрдии көрөрүттэн хараҕа куоттарар дьууру хоммут уоһун нэһиилэ хоҥуннаран «Бырастыы гын, мин барыам этэ» диэн киҥинэйбитэ. Онтон өссө биэс-хас мүнүүтэ кэриҥэ олоро түһэн баран, кэннин хайыспакка быраһаайдаспакка тахсыбыта. Илиҥҥи саҥа хайыы үйэ суһуктуйан эрэрэ Хас да ыйы быһа дьууруй Революй Саввичтыын уордаах кыланнаах суруктары туппута. Бэрэссэдээтэл кинини консерватор, науканы көмөөччү уонна да атын эмиэ били итинник ааттаах сурунаалтан ылыллыбыт өйдөөх тылларынан сирэй-хара ханньара. Сыыйа-баайа сурук кэлэрэ тохтообута, онтон дьикти түбэлтэ күннээҕи үлэ түбүгэр умнуллан барбыта. Ол гынан баран биирдэ дьууруй остуолугар эмиэ билэр төгүрүк буочаранан суруллубут кэмбиэр кэлэн сытара. Революс Саввич суруйбут этэ. Ытыктабыллаах хаһыат эрэдээксийэтэ, ытыктабыллаах Юрий Афанасьевич. Бастатан туран, ытыктабыллаах эрэдээксийэ кэлэктиибин иккиһинэн эйиигин тус бэйэҕин саҥа дьылынан итиитик истиҥник эҕэрдэлиибин. Саха алмааһыны кытаанах доруобуйаны, үлэҕэ-хамнаска ситиһиилэри, тус олоххутугар дьолу-соргуну баҕарабын. Уонна Юрий Афанасьевич, эн бу наука курдук билии эйгэтин арыый да ытыктыыр буоларгар баҕарыам этэ. Били кэлэ сылдьан биһиэхэ соччото суохтук сыһыаннастыҥ, тугу да быһаарбакка эрэ биир тылы эппэккэ, бэл киһилии быраһаайдаспакка баран хаалбытын. Дьон эйиигин бырастыы гынна, онтон история бырастыы гыныа дуо? Чэ сөп, былыргыны былыр саппыта. Бу соторутааҕыта биһиэхэ биир дьикти түбэлтэ буолла. Били мунньах дьонун акаарыларынан үөхпүт Баһылаайап оҕонньору өйдүүр иннигин? Ол оҕонньор соторутааҕыта сүтэн хаалбыта. Кэлин хайдах эрэ ыарытыйар буолбут этэ, сүрэҕэ дииллэрэ. Балыыһаҕа тутаары сырыттахтарына эмискэ сүппүтэ. Онтон бу бэҕэһээ миигин биир маннааҕы булчутуҥара сырытта, үлүктэри тиэйэн аҕаллым диэн. «Ханнык үлүктэри диэн?» ыйытыаҥ. Дьэ, ону көрөн бара сырыттым. Ол баран көрбүппүн итэҕэйбэтим. Биирэ биһиги Баһылаайаппыт, иккиһэ эмиэ киниттэн туох да тына суох киһи буолан биэрдэ. Халыыпка түһэрин ылбыт курдук игирэ иккиэн биирдэр «Ү чүкчүлэр» олох дубликат. Ити аата тугуй? Личность икки аҥыы хайдыыта дуо? Биитэр научнай фантастика ааптардара ойуулуур сэргэ дойдуларын кытта ситимнээх туох эрэ ураты көстүү дуу? Туох буолуой ити? Эһиги миэхэ биири этиҥ, олохпут ити научнай чахчытын хайдах быһаарабыт?